Сәлам малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез, барыгызны да туган тел көне белән. Әлеге көн уңаеннан оештырып карарга булдым мин кечкенә генә эксперимент. Татар телендә абонентларга, шалтыратучыларга хезмәт күрсәтүче ике компанияне беләм мин. Беренчесе үзебезнең Таттелеком, телефония, интернет, мобиль элемтә хезмәтен күрсәтүче компания, икенчесе федераль э, элемтә компаниясе Билайн. Менә аларга шалтыратып, татар телендә никадәр абонентлар белән, абунәчеләр белән алар сөйләшәләр, шуны тикшерәсем килә, никадәр Әлеге хезмәт аларда бар һәм, әлбәттә инде, дәрәҗәсенә, сыйфатына да игътибар итәсе килә. Иң беренче эш итеп хәзер без җыячакбыз Таттелеком компаниясенең шалтырату үзәгенең, ягъни колл-центрның номерын. Әйдәгез, ничегрәк сөйләшерләр икән безнең белән? Личный контакт центр для абонентов Таттелеком и мобильной связи Виталь. Оператор белән татар телендә сөйләшергә теләсәгез, биш санына башвурыгыз. Теләсәгез? Теләсәгез. Теләсәгез. Гафу итегез, ә, татарча сөйләшеп буламы сезнең белән? Слушаю вас. Какая проблема у вас? Мин татарча сөйләшергә дип шалтыраткан идем сезгә. Э, к сожалению, пока занято все операторы. Со знанием татарского языка. А, кайчанрак тоташу була? Минем татарча сөйләшәсе килә. Әйе, әйе, татарчага. Татарчага. Айваз. Яхшы, яхшы, рәхмәт бик зур.

Кертә алар телевидениедә. Сез ниндирәк тариф кертәсез килә интернет буенча? Арзанрак. Арзанрак, ә тизлеге буенча тизрәк. Дарья, бик зур рәхмәт. Хәзер без моны карап чыгырбыз. Бер генә сорау бирергә мөмкинме? Бик шатмын шулай. Миңа үз телемдә, татар телендә хезмәт күрсәтүләренә. Ләкин бик озак тоташтырырга туры килде. Сезне бик еш мөрәҗәгать итмиләр ахрысы, әйеме? Шуңа күрә. Юк, шук, әйе, исен алмыйм. Кирәк дип тапсалар, барыбер татар телендә хезмәт күрсәтергә әзер булып торасыз, шулаймы? Әйе. Бик зур рәхмәт, Дарья, уңышлар сезгә! Шушы урында Билайн татарчасы яшәр дигән лозунгны тикшерер өчен Билайн хезмәтенә шалтыратабыз. Меня зовут Татьяна, буду рада вам помочь. Девушка, извините, пожалуйста, а вроде в Билайне есть колл-центр на татарском? Нет, сейчас у нас только русские операторы. Хәзер без алабыз кулыбызга Билайн абонентының телефонын һәм турыдан-туры шалтыратып карыйк, бәлки бу очракта безгә әлеге хезмәтне күрсәтерләр. Так. Я ваш электронный консультант.

Яхшы Ильяс, бик зур рәхмәт, уңышлар. Эксперимент тамам һәм әлеге компанияләр үзләренең әйткән сүзләренә тугры булып калалар, вәгъдәләрен үтиләр, э, абунәчеләргә татар телендә хезмәт күрсәтәләр. Әлбәттә инде әлеге хезмәтнең сыйфаты, дөресрәге, э, сөйләшү сыйфаты, телнең камиллеге терминологияләрнең дөреслеге хакында бәхәскә керергә була. Монысы икенче мәсьәлә. Бу өлкәдә аларга әле эшләргә, үзләренең сыйфатларын арттырырга була. Чөнки әгәр дә син хезмәтне күрсәтәсең икән, профессиональ дәрәҗәдә күрсәтәсең э, икән, әлбәттә инде камил рәвештә башкарырга тиешсеңдер. Ә үзләренең әйткән сүзләренә, вәгъдәләренә тугры булганнары өчен, хәтта урау юллар аша булса да, ахыр чиктә Шушы хезмәтне күрсәтергә тырышулары өчен зур рәхмәт компанияләргә. Телнең кулланылышына килгәндә, мин кушып шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә без татар телен саклыйбыз, татар теле турында кайгыртабыз, татар теле, татар теле дип бик күп сөйләшәбез. Һәм чыннан да бу мөһим мәсьәлә. Ләкин шул ук вакытта бер үк урында тапталып торган кебек без барыбыз да. Ник дигәндә, менә шушы татар телендә сөйләшергә кирәк, татар телендә сөйләшәбез дигән фикер безне алга җибәрә алмый. Татар телен без кулланучылар теле итеп тулысынча куллана алмыйбыз. Минемчә, татар теле ул э, идеаль торышында, э, ул үзе турында искә төшереп торырга тиеш түгел. Ул бары тик кулланучылар теле булырга тиеш. Без сөйләшкәндә, эшләгәндә, э, фәнни яктан булдымы бу, әдәби яктан булдымы, бу телне бары тик кулланырга тиеш һәм башка телләрнең кулланылышы фән өлкәсендә, Э, хәзерге заман терминология өлкәсендә ул ничектер табигый рәвештә үсә, табигый рәвештә алга таба бара һәм тел турында кеше уйланмый да. Бар тик аралаша, сөйләшә һәм куллана. Ә без кызганычка каршы кулланыр алдыннан аның әһәмияте турында күбрәк уйлыйбыз, аны кайгыртабыз. Менә шушы э, киеренкелек бетеп, шушы татар теле турында уйланулар инде эшкә күчсә һәм без телне кулланып,